u qegħdin noqorbu iżjed lejn iċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesù Kristu. Kif tafu f'dawn il-ħdud qed naqraw siltiet meħudin mill-Vanġelu skont San Ġwann. Vanġelu li jekk trid tista' taqrah interament bħala katekeżi dwar il-Passjoni, il-Mewt u s-Salib ta' Sidna Ġesù Kristu. Huwa wkoll Vanġelu polemikuż ħafna, il-għaliex spiss insibu lil Ġesù f'xi konverżazzjoni ma' persuni li jew għandhom interess ġenwin fih jew inkella qegħdin jippruvaw jistagħduh biex jarrestawh. Illum għandna bniedem li ġej mill-klassi, mill-grupp tal-Fariżej, imma li verament huwa interessat li jiskopri lil Ġesù. Nikodemu, iktar tard, ħa narawh qed jiddefendi u jaqbeż għal Ġesù fil-ħin tal-ġuri stess. Jidher illi kellu imħabba, anki jekk bil-moħbi, u interess illi jiskopri dan Ġesù min hu. Illum narawh illi imur ifittex lil Ġesù bil-lejl biex jitkellem miegħu. Dan il-lejl illi tant huwa evokattiv il għaliex hija s-siegħa tad-dlamijiet, hija s-siegħa tal-ħażen, hija s-siegħa wkoll tal-biża'. Kif jgħid Ġesù stess f'din il-konverżazzjoni, min għandu għemil tajjeb, ma jibżax jersaq lejn id-dawl. U dan wassal biex ħafna kummentaturi jaraw f'Nikodemu fidi pjuttost imperfetta, imħabba difettuża, peress li ma kellux il-kuraġġ li imur fil-beraħ u jitkellem ma' Ġesù, imma forsi pprefera jħares il-glorja tal-bnedmin iktar milli l-glorja ta' Alla. Però jista' jkun ukoll illi San Ġwann qed jinqeda bid-drawwa tal-Fariżej illi kienu jistħarrġu l-Kelma ta' Alla, it-Torà, bil-lejl, u għalhekk Nikodemu verament qed jistħarreġ li jiskopri l-verità tal-Bxara li Kristu qed jinkarna bil-ħajja u bil-preżenza tiegħu proprju għax mar ifittex lil Ġesù bil-lejl. U x'inhu? Ġesù jidher illi qed jistieden lil Nikodemu għal livell ġdid ta' riflessjoni meta jgħidlu jekk bniedem ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jidħol fis-Saltna ta' Alla. Din Nikodemu ma jasalx li jifhimha. U Ġesù kważi jistagħġeb quddiem ir-resistenza tal-fidi ta' Nikodemu jgħidlu kif inti, l-Imgħallem, ma tifhmux dan u jerġa' jirrepetihielu Naturalment, imbagħad Ġesù jgħin lil Nikodemu billi jġiblu episodju meħud mit-Testment il-Qadim, mill-ktieb tan-Numri, Kapitlu 21. Episodju li fih il-poplu għadda minn kriżi il-għaliex kien assedjat minn serpenti velenużi u l-Mulej jitlob lil Mosè li jintervjeni. U bħalma Mosè refa' s-serp u kull min ħares lejh fieq u salva, hekk Bin il-bniedem se jkun merfugħ 'il fuq u kull min iħares lejh isalva. U hemmhekk Nikodemu jista' jagħmel konnessjoni, illi Ġesù issa sar il-punt ġdid, punt ċentrali ta' salvazzjoni. Is-salib, paradossalment, huwa esperjenza, huwa ġrajja ta' vjolenza, ta' inġustizzja u ta' skandlu, illa għaliex huwa piena kapitali, Ġesù dan ħa jittrasformah f'simbolu tal-fidwa, illa għaliex kull min iħares bl-għajnejn tal-fidi lejn Kristu msallab isalva. Din hija s-sejħa li l-Knisja qed tagħmlilna llum fir-raba' Ħadd tar-Randan. Is-salib spiss Neħduh for granted għaliex trabbejna bih kulturalment, imma s-salib fil-fatt huwa skandlu illi jaħsadna. Għandna Alla li nbierek f'Ibnu Ġesù illi huwa imsallab, marbut, mingħajr qawwa, mingħajr glorja, umiljat. Hija dik il-ġrajja illi daħħlet is-salvazzjoni fl-istorja tiegħi u fl-istorja tiegħek. Ejjew għalhekk, ħuti, nemmnu fis-salib illi tana s-salvazzjoni għal dejjem.